Hello, my people. How una dey? Welcome to Bible Gist Naija, where we dey gist Bible matter for pidgin. If na your first time for Bible Gist Naija, I welcome you specially. So for the last episode, I gist on how Joseph brothers take sell am like gala, and they sell am for just twenty silver. Na so they take sell am give um, slave traders wey dey go Egypt. So na wetin we talk about for the last gist be that. But today na the part three wey be the continuation of the Joseph series wey we start. And today our gist dey cover Genesis chapter thirty-nine to the end. So as I go always talk, I go say make you go checkmate Bible, make you see wetin Genesis chapter thirty-nine from one to the end talk about. Joseph now don enter the land of Egypt o, but even inside the land of Egypt wey im dey wey be no man's land, wey no be im land at all, God still dey with am for there. So all this na wetin I go cover for today gist. So right about now, make we enter today gist. So my people, as the slave traders enter Egypt, na so dem carry Joseph go sell give one man wey dem dey call Potiphar. And Potiphar na senior officer for inside Pharaoh office wey be the king of Egypt. So and dis Potiphar so come accept Joseph come assign am to all the tasks for im house. Dis na wetin we dey call boy boy dis days. So but as Joseph enter Potiphar house, things begin dey change, things begin dey turn around. Even the Potiphar confirm am sey yes since dis boy enter my house, I dey see progress, I dey see more blessings. No no confuse yourself o, Potifa already na big man wey e be, even if na for dis our age now, we go dey call am CEO. So na big man wey e be, but for him to even confirm sey since Joseph enter im house, more blessings don dey come, that means e go make you understand sey no be play play things wey de man begin dey experience, like blessings all around. E dey talk one day sey um Dis boy wey dem call Joseph wetin he be sef? He just dey ask himself o, he say wetin he be sef? Since dis boy enter my house I just dey experience more blessings, favour here and there, more grace, which boy be dis? Dis one na better blessing wey God don give me so o, sey anything wey dis boy hand touch e dey turn to gold, if he blow breeze like dis sey everything dey change ah, sey baba God I no go use dis boy play o, but as all dis things dey happen so, we no know sey Potifa wife don dey use sugar mummy eye dey observe Joseph. E continue like dis, e no fit hold am again one day as nobody dey house. na so she just call Joseph, fine bobo how far now, wetin dey happen, near me now, come follow me lie down on top bed small, na im Joseph look am say huh, you wey be my oga wife, no I no fit do dis kind thing oo, if I do dis thing I don sin against my oga, I don sin against God, na so that chapter take close that day but potiphar wife don dey vex say this boy house boy like you i dey call you you dey you dey you dey you dey turn me down who you be sef no worry i go show you shege for this house so another day reach nobody dey house potiphar don go meet pharaoh make dem align one or two things to take um, plan how they go carry egypt go the next level no other guard dem dey house nobody dey house na just Potiphar wife and Joseph. Na so she target Joseph when he dey do him work. Na so she just come from him back, catch am. Say you, I don catch you today. Today you must follow me enter inside room go lie down for bed with me. As Joseph try to struggle, struggle, struggle, madam don hold am, he no fit move. Na so he just try twist himself like this, twist himself, fling himself. Now so as, as, as he just fling himself like that, now so in clothes wey he wear, in robe wey he wear, tear, he run leave am for her hand, run comot for the house. If you see the way Joseph take dey run that day, you go know say this one really dey run for him destiny because the kind run wey he run na the only run wey fit save your destiny be that. But as the thing happen so, Potiphar wife vex. madam vex she don already plan wetin she go she go tell her husband when he come back and the matter come worse as e be say Joseph come run leave him cloth for her hand so as Potiphar come back madam don dey cry say honey see wetin happen today oh, Joseph dis boy wey you carry keep for dis house e wan do me bad thing as e try to sleep with me I just struggle tear him cloth as evidence na him pursue am comot for house as Potiphar hear dis thing e vex e no even ask question that time he forget say this boy na the same boy wey be say he dey pray since dey thank baba God say blessing don enter him house Potiphar vex based on wetin him wife tell am he vex he no even ask he no even call Joseph ask am question once na he call the guards say guards where una dey make una near me make una go find Joseph wherever he dey make una carry am come as dem carry Joseph come na so he tell dem say make dem go put am inside prison. My brodas and sistas, na so Joseph di dreamer take enta inside prison be dis o, just like dis. Innocent Joseph, notin e do, na wa o, wahala be like watin again? True true wahala no dey no dey no dey far from better pipu. You see if you be better person just dey brace up because wahala always dey, wahala always dey. But e no end there oo even inside prison baba God still dey with Joseph. Even inside de prison na im Joseph shine. So my pipu, na here we go end today gist. Dis Joseph story, e di mata long well well, e long like trailer. But watch out for di next episode wey be di part four of dis Joseph series because di story don dey sweet. So my people, abeg comment on our videos as the tori dey sweet you the way e dey totori me too. Like our videos, share with your guys, share with your family and friends, and subscribe if you never subscribe. Abeg, this na Bible Gist Naija, this na Bible wey sabi. And so till the next episode.